Ineno Giano? Giano en kolwar to lwar ok inyal chunge. Ok inyal chunge ma kata in mana bons ama in ema in gi ngufu migo chuma minyalo ting'o chuma kilo 200 kon, kilo be 200. En ok inyal chunge. Ma kata ibed mana gi pesa minyalo aya bons as apar. Ginyalo biro ma giting' gari ma gikete bath ndara oko to Giani to ok de gichungi. Ok de gichungi aye. ok ine ka wacho to iti go ni ngwek nyako in in gi gari in in gi gari ok wane weg geche go go to an wanyisi koro anyisi tigo ni ngwek koro emomiyo giyano wan mwang'eyo ok inyal chunge giyano tije tek mano emomiyo samoro an anyiero jok moko niya ni driver moro iye wang' ni abiriyo nyise niya ni in kia riembo in inyalo mana riembo ya mbita nyaka Homabay ok inyal riembo long distance we kun we riembi kuminyalono ka en mbita to Homabay riembi odwa ni idhi Kisii, idhi Kisii kuma bisi mondo idhi gwe gir ng'ato. Ha? In riemb kuma inyalo to gi ano bing'e ni samoro nyalo feli kuma rach. Iya aya mbita gi ng'wech maber maber to gigika gika pith ma kodiera no to kanye ma gi aluar ni miwacho ni hey! To jomoko lawore koda dala. jomoko lawore koda dala. Kendo ing'e ni chuni nikech gia no kolwar to ok nyal chuni achuna mi kaka biria ilokne gari machielo ma probox to kaka ineno ka yambita kopong' ka ok idhi yudo nafas bro chuni ni akikaw apiko mondo oterni abiria gi nyaka junction nikech abiria moko ting'e ni kalo nyaka Homa Bay town gin gi kalo abiria dhogi ng'eny moko bi ng'eni ok dwa ni ochop Homa Bay town en kidu- kidwa chopo ni to chak unyisi ni bar wadhi rodi bar wadhi rodi koro ing'eni kanyo chuni nitie koro mano emomiyo iwinjo ka nyisi niya abiria mondo mi gini konyi kiyudo abiria mong'e loso gari ma mekanik ting'e ni itony kanyo to itony ok awuondi nikech kiwena wuondi kata ing'e ni Tony Ndiema Tony Ndiema wacho ni kiyudo abiria mong'e loso gari tinewa
anamanyo wendo mong'e kaloko gi ya maber ex neli janyando amanyo wendo mong'e kaywayo wand breka Soja.
Nen. Owacho maber niya, koyudo abiria mong'e loso mbele ma ji te manyo, mong'e mako gi ane maber ma kata ka unya rido, to nyalo mako ni gia ka wiye oluwil. Eh, eh, nyalo mako ni kata hand brake omako ni eh, kik ikos accident. Ber malich. To be mago te mondo mi ichunge we gina ne gia. Gia kolwar kamano gima chungo gia maduong' ok en ngufu. Ok en ngufu mar ni kia inyago ji. Gima chungo gira maduong'. en patience. Patience yo kawuondi, en patience. Ma kiwe na wuondi, ponono niya ni trip mokwongo trip mokwongo in driver trip mokwongo itero itieko saa abich ing'e ni nyaka ibed patient kapod irito kendo idhi chak itere nyaka saa abiriyo mano trip mar ariyo trip mar adek ing'e ni kendo ibedo patient nyaka ang' saa ochiko kendo ichak ibedo abeda patient ma nyaka ang' saa apagachiel eka igo trip mogik to mano be in driver mawuor in driver mawuor ma driver maber driver maber oningo bed ni ka ng'eny kabisa ma wuor kabisa oningo bed niya inyalo dhi trips adek nikech joweteni be dong' nitie joweteni be dong' nitiere mondo mi opang gari in in ang'o atimi ang'o muhero biafra biafra biafra we ji opangi lu stage opangre mos ema ang' iyude niya kipango mos maber to mawuor mok dwa dhi yueyo en trips adek koro mano emomiyo iwinjo ka samoro awanda odongo swag odongo swag ing'e ni jamriambo odongo swag mokwongo noriambo kar ka ni kia ni nyambita biro nyuomi kia rawo nyambita biro nyuomi kia feri kia meli kane jombita omake mani koro tim gik manowacho ka ni kia ni nyambita ting'e gi malo kia nyambita goye gi nyundo ing'e ni nigo odongo swag odongo swag nigo en kani koro jombita dwa goye ni ang'o mi uwuondo nyargi ing'e kaka wacho ni o oh, bongise mano wuonde bongise sani to koro do wacho nang'o sani to koro do wacho nang'o nikech odongo swag achiel achiel iwinjo gima wacho owacho ni kia ni ni wang' ni kia tugo loko kia ni en koro dwa mana dhi e ng'wech luoro diboro

odongo wuonyang'ia temiluore pap diriyo katichodhi maber temiluore pap diboro iwinjo luoro diboro dinyal diboro wawuondre diboro ka koro ema tamore kacha niya ni en trips ang'wen eto koro dwa dhi aboro nang en trips ang'wen to mano be in driver nikech driver maber to onego dhi trips adiwa adek mano driver ma ka- ma, ma, ma wuot to driver ma standard modhi e, e training mane wadhi e driving school mar Roki e, iwacho ni nyaka idhi mana trips ariyo mondo kik gari be ore gari be dwa ni oyue mane ma mineno ka iya mbita nyaka Nairobi ti ji chunga Narok mondo ji oyue gari okue ok nidhi adhi achwe kwani in ndege koro sani takia gima odongo dwa wacho ok ang'eyo to gima ng'eyo gima ng'eyo ni ng'ama owuondo dongo en mana ogina koko ogina koko riambo mok bere bere ogina koko jamir riambo ogina koko ing'e ni diere moko wuondo wa jal ma ni en kia ni sani oyudo en onyuomo jaode nigi pesa kia jaode nigi plode plode mingi kia ni jaode kia ni nigi gari kidhi ing'iyo cha to ogina kare mana nigi chi ng'ato jen dong' ing'e ni nya chi ng'ato jen ni chi ng'ato en odhi okawe makoro ma jal mogina biro gi geche e gweng' jal ma wan wasemor ni wamor mwapako jal mani ogine ma wang'ni chung' ogine ma wang'ni chung' ogina achiel achiel ni dong' ng'e nowuondo nyaka ng'ama nigi lit ogina nowuondo nyaka osito kale osito nigi lit jaode tho nyaka denge to ywage dhok moywage godo ogina odhi mouso chiraram koro lit oserumo osito penjo ni to kare dhok mane oywago mana jothumbe jothumbe moko ywago wago kare gin kanye ni a dhok noyang' ni kia ni ji ne ya mana chiraram to rawo chiemo joma dhi e chiro be rawo chiemo ji dhi adhiya chiemo apilo timore naye dong'en ogina ma ogina anyway awe wacho thore ang' ne wacho ni jaoma bay county ni wuoyo mang'eny ma but you use your headquarter use your headquarter